Hemmäňize salam dostlar gowy ýagdaýlaňyz janyňyz sagmy Warşawadan hemmäňize ýalkymly salam nädýäňiz sagman işler okap ýörsiňizmi dostlar bu gün ýenede siziň üçin men bir täze wideo çekmek üçin isleýärin nägilek wideo çekmek isleýän diýseňiz bärde Warşawada bir sany türkmen ussamyz bar bärde özüniň garažyny açdy biz bärde maşyn oňartjak bolsaň bärde polýaklaň ýanyna barsaň ýa-da ukrainlaň belarusdan zatdan ussa hanalary bar otag barsaň gymmat baha alýarlar Meni bärde türkmenimiz açany üçin, ýagny türkmenimiziň bir ýerini görkezmek isledim, tanyşdyrmak isledim. Adresini görkezeýinem, belki siz bärderik gelseňiz, maşyn zat alsaňyz, zat etseňiz, hani bu çekýän wideom siziň üçin bir peýdaly bir wideo bolar diýip umyt edýän. Onda näme, wideo çekmek, şunýalaky bilgileri ýetirip durmak menden, kommentariýa ýazmak, laýk basmak, agza bolmak, şu wideony dostlaryňyz bilen paýlaşmak sizden. Dostlar, ilki bilen görkezjek zadym şu taýda adresini görkezýän. Adres Rybna kyrk dokuz. Ine, şul adresde. Ondan soňra, bärem ustahan bolany üçin şu ýalaky maşynlar, şoň maşynlary. Men indi gitjek size ustahanany görkezjek. Gel agam gideli. Garaşyp duran maşynlary görkezjek, zat etjek. Bärde howa bu günler sowady. Birazrak sowugrak, şoň üçin ýylyrak geýin, Warşawa sowuk, ýaman sowukdyr. Ussa boljak bolýan, ussa bolmak isleýän dostlar, bäh, ussaçylykdan baş çykýan dostlar, doganlar, bärik gelseňiz, zat etseňiz, ussaçylyk barada-da häzir ussamyzdan birazjyk reportaž alarys, özi utanjaňrak, ýöne biz bilen gürleşermi, gürleşmez onçasyny bilemok.

Haftalyk iki ýüz elli zlot berýosyn. Dostlar, bärik Warşawa geleňizde şuny ýaly arenda zadadam alyp işläp bilýäňiz. Şonuň üçin-de dos-oglanam menä arenda alypdyr. Nasy maşyn aldyň, mana göstersene.
Dostlar, geliň, adyň ne seniň? Adym Bünýamin.
Bünýamin.
Bünýamin, sen o zaman arabany görelim. Olmazmy? Sana zahmet boljak, ama olmaz däl-mi? Bu araba? Ýok, ýok.

Pälwan
kanalyma agza edine dostlar bir adam bir adam yani indi videomu görüp agza bolmayanlar var şonuň üçin şeýdip ýoldan tutup agza bola edäýmesin başga kan adamlar agza bolanoklar men sana kanalymy göstereýin Pälwan ha çykdy bak burada. Bu. Tamam son bir sayt oldu görürsün. Videolama like koy tamam mı? Dostlar, yani ortaça 350 dolar ya onun için sen günlük berde e, 200 e, heptelik 60 dolar sen e, nemäňe e, e, maşynyň arendasine berýän, özüň satyn almak istesen gidete Müň-müň ýarym dollar arasynda çykýar we üç ýüz elli dollar diýmegiňem a näçe dollarrak bolýar? Ýok, üç ýüz elli zlotyň näçe dollar bolýar? Gde-ta dörtden hasaplanda segsen dollar, sekiz, aý, gde-ta bir şo segsen dollar ýalakrak bolýar. Ýüz dollara ýetenok, edil bu günlerde şunýalak howa. Ýöne gyşyn iş gowy bolýar. Men onam aýdyp geçeýin, ýagny üç ýüz elli-de segsen dollardak gazanýaňyz. Gde-ta oňam on, on bäş dollaryny benzine berýäňiz. Ondan daşary iwiçki. Iwiçkiňiz, onyňyz, munyňyz wesaýra we şon ýaly çykýar. Biram ýaňky dostumyň aýdyşy ýala ki, täzedänä siz nalogam tölemän, siz şu gazanýan puluňyzdan ýaňa ýöne dostawka diýen ýalak ýene. Neýse, munuň üçin men başgarak täze wideo çekjek. Siziň üçin ýörite dostawka üçin täze wideo. Bu, ine şo ussanyň işiginde garaşyp duran maşynlar. Şu maşynlaryň hemmesinem türkmenler dostawka edende ine şun ýalak maşynlar münýär. Şu maşynlaryň giderde bahasy, näçe diýip aýdym saňa, müň, müň ýa, ine şu maşyny

Ussa bärde ýetişip bilenok, ýekeje türkmen bolyn bärdäki türkmenlerem işleýänler, ýene etýänler, bir maşyn bolan türkmenem şul oglanyň ýanyna getirýär. Hä ussaň tark türkünden ýaňa eşdilerimkä gel göreli. Gel a. Gel bäri. Bäri alma bäri. Aý. A, ine, bulam ussat oňarýan faşistlary ussabrak, çylşybrak, hakykatdanam bäri täzeräk açyldy ussahana, täzeräk açyldy, intäk nesip bolsa içinde düzetmeli ýerleri, zatlary baý, ýöne şonda-da siz gelseňiz, işiňiz şu taýda biter, problema däl. Neneň.

Kameraň daşyndan bir zat diýip gidaý agam. Diýjekkämi? Weli agam gel daşaryk çykaý bir mut. Neme bir jumut agam kameraň daşynda duraýda. Bir jumut geläý, gel-ä. Ussa biraz utanjaňrak ussa boljak oglanlaraý diýerin. Bärde näçeräk gazanyp bolýar diýip sorajak bolsaňyz ussalar bärde diňeje tormyzyň nakladkalary çalyşýaňa, nakladkalary çalyşanyň üçin elli zlot alýarlar ussalar. Ýagyny çalyşan üçinem maşynyň elli zloty alýarlar. Olam näçe diýmek bolýar? On dollardan geçýär. On dollardan gowrak bolýar. Ondan soňraky galan işleriň bahasyny siz şu zat nakladka çalyşanyňa, ýag çalyşanyňa on dollar alynýan bolsa, galan zatlaryň bahasyny özüňiz neme edip bilersiňiz, hasaplap bilersiňiz. Meselem, şoňa şunça bolsa, şuňa şunça zat bolarrak diýip, ýagny özüňizçe bir hasap-hesip edip bilersiňiz. Ýagny bärde ne ussa oglanlara seslenýän bärden eger elinden kär gelýän hünär gelýän oglanlar bar bolsa men bilemok hiç ilek ýagdaýda pälwan ussahana bar ýene men o zatlaryny bilemok ýöne prosta men bärdäki ýagny aýlyk günlükler näçeräk gazanyp bolýar men şo zatlar barada öz bilýänje zatlarymy am her molla öz bilenini okar diýer menkäm şon ýalaky öz bilýänje zatlarymdan aýdyp berýän size ýöne bärik gelseňiz eliňizden hünär gelýän bolsa ussa oglanlar Ýani erbet dä, bärdelaý özüňiz ýöne şunýalaky garaž zat açmaly eýtmeli beýtmeli ýöne muň üçinem gelip bo nemede aşagyna girip bo açarymy alyk edämi tyk tyk tyk tyk ýani nemede çekijimi alaýyn geleýin maşyn oňaraýyn ýalaky nemeler ýok bärde egerde sen oňarjak bolsaň hemme zadyň ýani iş etjek bolsaň dokumentasiýaly etmeli ýada bolmasa seň dokumentasiýadan başyň çykmaýan bolsa onda näme edersiň dokumentasiýadan bir baş çykýan biriniň ýanyna bararsyň Ýani şoň bilen bileräk işleşersiňiz. Ýani meň am indi ussalaň indi men aýlyk hakyny aýdyp geçmek isleýän onýan indi buny men plan zat diýsem am plan zat diýibilemok da bärikle ussalaň özi gowy hasaplar ýani bilemok ýani bir sany maşynyň korobkasyny çalşan üçin git meň pikirimçe ortaça ýani bir elli dollar bilen ýüz dollar arasy arkaýynam alýandyrlar ýani bärik gelse gürrüňsiz gürrüňsiz alynýanmydyr am? Alynýandyr.
Ýagny ussa olanlary özüňiz hasaplaň ýagny men diňeje bilýänje zatlarym üçin näçe alýanyny aýtdym ýöne bul ussa türkmen bolany üçin ýagny hemme türkmenler şul oglanyň ýanyna gelýärler çünki düşünişmek zat etmek aňsat ýada sen ukrainiň ýa beýlekiň ýanyna alsaň garaşdyrýarlar eýtýärler beýtýärler ýagny şonýaki diňe bärik gelip sen türkmenler bilen işleşmek hökmanda ýada bolmasa bärik gelenizde hökmany suratda siziň adyňyza nalog tölenmeli ýa nalog töletmeseňiz siz bärde gün bir ýyljyk işlärsiňiz ikinji ýylyň bärden sizi Ýewropadan ýa kowýarlar gön siz bärde galyp bilmeýäňiz şoň üçin bärik gelmek isleýän dostlar doganlar hökmany suratda bärik geleňizde nalogyňyzy iş ýeriňiz nirä işe girseňiz nalogyňyzy töletmeli ýok ýaňky ýalak men dastawka etjek eýtjek beýtjek diýseňiz dastawka üçinem ýaly sen bir ýyl işläp bilersiň ikinji ýylyň sen bärde türkdäki ýalak o pylan şirkede ýedi ýüz elli TL bereýin ýa müň TL bereýin ýany o kimligimi uzatdyraýyn pylana iki ýyllyk ýany bärde onýa zat ýok. Eger-de sen nalogyňy töleseň alýaň, nalogyňy tölemeseň saňa berenoklar. Karta pobitany almalyda. Karta pobitany almaly. Ýani oň üçin Soňa baş urmaly.
Aw, oň üçin bu zatlar üçin men täzeden bir wideo çekjek, has açyklaýjy ol ýöne prosta ine bärde görkezen ýerimde birazrak aýdyp geçäýin diýdim men. Ýöne şon ýalaky ussa oglanlar, ine görşüňiz ýalaky, eger-de siz özüňiz eliňizden iş gelýä, ýöne näme etjegiňizi bilmeýän bolsaňyz, ine bärde Özbekleň, türkleň, täjikleň her kimiň ýaly özüniň serwisleri bolýar. Şo taýyk baryp bilemok ýaly her maşyna görä popolam gürleşýälermi, eýtýälermi, beýtýälermi men o tarapyny men hiç çilek ýagdaýda bilemok. Ony gelseňiz ine bärde orsça zat bilseňiz iň azyndan nirä barsaňyz ukrainler bar, iň azyndan orsça düşünişip bilersiňiz we bäri size gelýän maşyn getirilýän maşynlar ine şunýala ses köne küşüli neme Köneräk maşynlar ýany on ýalak. Ýyly köne. Ýyly köneler olam kimler getirýär böyle ine tä bärde özbekler zatlar köp dä indi bilýän şony dastaw edip beren ýene edip berende oam howa sowuk burnum akýa. Ýany şon ýalaky dostlar galanda menem bilmeýän zatlaryňyz bolsa ýa düşünmedik ýerleriňiz bolsa men elimden gelýän zat ederin siziň üçin meň instagram adresimi ýazaryn men instagram adresim pälwan aşakdan çyzyk tama onam men öz açyklamasynda bildiren ýeneden bildigimden size wideo çekmekçi Onda näme şunýalak wideolaryň dowamy gelmek isleýän bolsaňyz wideo çekmek menden laýk kommentariýa sizden näme goldawyňyz üçin hemmäňize köp sagbolsun aýdýaryn nesip bolsa ýakyn günlerde görşeris agam salowmaleýkim Waleýkim essalam işler gowumy ýagşy ýagşy ussa geldiňmam ussa geldik welin saglyk bolsun gymmatçylmaýam ussa ýok normal oňşy normalmy aga bolýam sagja bol puluňa görä puluňa görä
ha agamam ussa gelipdir maşynda örtmana gelipdir Dostlar, e, görüşüňiz ýalaky, nesip bolsa, e, şunu aýtmak isleýän, men bärde maşyn usta iş tap beremok, hiç zat edemok, diňeje şu taýynyň e, köp şirketler allaýarlar, eýtýärler, beýtýärler, men ýagdaýyny düşündirip aýtýan, men size öz bilýänje zatlarymdan soň ertebir çykyp size bilýäňmi, ýa o näme, Sag bolsunlar hany heýterlam köp göriplim köp diýýäler ýok Pälwan Warşada gezip ýörenler ýa bilmeýä başga ýerde gezip ýören Pälwan eý diýýä beý diýýä zat diýipne men öz bilýän zatlamdan aýtýan öz gören zatlamdan gürrüň berýän am her molla öz bilenokar diýşi ýaly şon ýaly ki onda näme dostlar indiki wideoda görüşen. Dur dur dur dur gutarmady entek öçüräýme. Meň adym Maksat dostlar men Daşoguza we Istanbulyň ähli şäherlerine Dostawka etýän şular ýaly görşüňiz ýaly sowgatlyk harytlar ýakynlaryňyzy guwandyryp bilersiňiz. Polşadan we dünýäniň hemme ýerinden zakaz alýarys. Ştaýda görýän nomeryňyza we instagram sahypamyza ýazyp bilersiňiz. Indi sag boluň, gutardy.
Çekemmäňize köp sag boluň. Görüşýänçek nesip bolsa indiki wideolarda. Köp sag boluň.